א גוטן ערב שבת טייערע חברים שבת פרשת עקב. לאמיר אריינטראכטן א אינטערסאנטע זאך, וואס געשעהט צו אסאך ביוטיפול איידיעס וואס קומען ארויס, פאליטיקעל איידיעס, סעלושענס וואס וואלט געקענט העלפן די וועלט, ס'הייבט זיך אן זייער שיין, ס'הייבט זיך אן מיט א גוטע רצונות און כוונות, און א געוויסע פארשטאנד אויף די וועלט, אבער אסאך מאל ענדיגט זיך עס אזוי ווייט פון די כוונה, ס'טייטשט. לאמיר טראכטן וועגן קאמיוניזם. מענטשן האבן אויסגעטראכט אן איידיע וויאזוי מען קען מאכן אז ס'זאל נישט זיין אזויפיל ארעמקייט און הונגער אויף דער וועלט. בעיסיקלי כמעט יעדע לאנד האט עפעס וואס זיי לייגן עפעס א גרויסע ערך, עפעס וואס דאס איז זייער ציל, זייער גאול. אדער עפעס א קעפ, עפעס א בית מדרש וואס ס'הייסט נאך די נאמען פון עפעס א געוויסע צדיק פון אמאל, און ס'האט נישט קיין שום קשר, ס'האט נישט קיין שום העכערע ציל די פלאץ, ס'איז סתם א, ס'האט בכלל נישט קיין קשר.

די געדאנק אז אלע מענטשן זאלן, יעדער איינער זאל ארבעטן פלייסיג און יעדער איינער זאל שעירן, יעדער איינער זאל טוהן זיין בעסט און שעירן מיט יעדן איינעם, הלוואי, די וועלט איז ביוטיפול ווען יעדער איינער שעירט און ס'איז תיקון עולם, אבער מענטשן, מ'איז נישט אריבערגעגאנגען אלע סטעפס פון טוישן מענטשן, און וואס געשעהט איז אז מענטשן נעמען איבער די געדאנק און זיי ברענגען אריין זייער איגאו און ס'הערט אויף ווערן אבאוט אן איידיע, טאטש ס'איז געווען אן איידיע פאר א. אפאר יאר שפעטער איז עס געווארן א סטראגל צווישן מענטשן, און ווען ס'געשעט צווישן מענטשן איז מ'נוצט ווייטער ווערטער, אבער ס'איז א ס'איז פאליטיקעל סלאוגענס וואס מ'נוצט פאר געין, און די די אינעווייניג דערפון איז א מענטש, איז די מענטש. משה רבינו איז דער נותן התורה. ר' מאיר שמחה אין זיינע ספרים רעדט אפאר מאל וועגן דעם אז משה רבינו'ס גדלות איז געווען אז משה רבינו האט געוואוסט זיך צו לייגן אין פערספעקטיוו אז ס'איז נישט אבאוט אים, משה רבינו האט נישט אריינגעברענגט די פערזאנע, די איגאו אין דעם גאנצע זאך, ער האט געוואוסט אז ער איז נאר א צינור פאר די ווארט פון הקדוש ברוך הוא, ער האט געוואוסט אז ער האט נישט קיין קדושה פאר זיך, עס איז נישט דא קיין שום מינינג צו אים אליין עז א בשר ודם די פאר פונט וואס ער איז, זיין חשיבות איז די קדושה פון רבונו של עולם אליין. ר' מאיר שמחה זאגט עס בעצם די שטייט אין אבן עזרא ויאמינו בהשם ובמשה עבדו ויאמינו בהשם זאגט די אבן עזרא זיי האבן געגלייבט אין רבונו של עולם און במשה שהי' רק עבדו משה רבינו האט די גאנצע צייט געמאכט זיכער אז אידן געדענקן ס'איז נישט מיין נס ס'איז נישט וואס איך טו. ס'איז די רבונו של עולם, ס'איז די דבר השם, און אויב ענק וועלן פאלגן די דבר השם וועלן ענק האבן די הצלחה, ער די אייבשטער טוהן ניסים דירעקט צו אונז, יעצט טוט עס משה רבינו צו אידן, ער איז די מיטל, ער איז די שליח, אבער ס'איז נישט מיך, ס'איז די רבונו של עולם און ס'איז זיין הייליגע תורה און אז מען פאלגט די ריכטיגע וועג און מען פאלגט אויס דאס וואס די רבונו של עולם האט מגלה געווען, עט גיין גוט. משה רבינו קומט נישט אריין אין ארץ ישראל, און די נקודה איז וואס עס שטייט אין אסאך ספרים אז.

משה רבינו, גיי נישט יעצט צו משה רבינו'ס קבר, משה רבינו איז דא, משה רבינו איז אין יעדע ספר תורה און איז אין יעדע בית מדרש, משה רבינו איז די דבר השם, משה רבינו איז נישט אז איך זאל נישט זיין א פארט פון די פיקטשער, די סטארי איז וואס די רבונו של עולם וויל פון אונז, משה רבינו ווערט אלט, און דאס וואס ער קומט דא, דאס זענען די סדרות פון דברים, משה רבינו זאגט זיי איך גיי נישט אריין קומען, מיין ווארט טוט גיין מיט ענק.

א זאך וואס מען דארף טון במעשה, עס איז נישט דיין הענט, דיין הענט דארף לייגן סוף זיין תפילין אויף דיין הענט, אז עס איז יענעמס הענט, אז משה רבינו שלאגט די שטיין איז עס משה רבינו, ווי גייען יעצט אידן, וויאזוי גייען עס אידן קענען נאכטון ווען זיי גייען ארויפגיין קיין ארץ ישראל, משה רבינו רעדט, קען מען אונז הערן די ווערטער, די ווערטער פון משה רבינו גייט מיט מיט אונז, און וואס זאגט משה רבינו אין די גאנצע סדר דברים, ער זאגט עפנטס אויף ענקערע אויגן און קוקטס אויף היסטאריע, קוקטס וואס איז געשען און לערנטס עס אפ טיף, און נעמטס אחריות אויף ענקער עתיד. ווייל ענק גייען אריינגיין אין א לאנד און ענק גייען האבן נסיונות, און ער זאגט זיי, ענק גייען מאכן א מלך, אזוי ווערן, אזוי ווערט חורבן, ווייל מענטשן ווערן עגאאיסטיש, דער מלך גייט זיך מרבה זיין, ער גייט זיך האבן אלעס גוטס, ער גייט זיך מרבה זיין נשים סוסים וכדומה, געדענקטס א גאנצע צייט די דבר השם וואס כ'האב ענק געזאגט, מען ווארטעט מיטגיין מיט אים, משה רבינו קען נישט אריינקומען אין ארץ ישראל, און כלל ישראל ווערט אזוי גרויס, קען זיך עס נישט פירן דורך א געוויסע מנהיג, מען קען זיך נישט פארלאזן אז די מנהיג גייט פירן און אזוי וועלן זאכן זיין גוט, מען דארף זאגן די ווארט, משה רבינו רעדט און ער רעדט און ער רעדט אזא לאנגע סיפור הדברים פון די פרשיות פון דברים און און ער עפענט זיי אויף די אויגן און ער באגלייט זיי און אזוי יעדער יעדער איינער וועט מיטנעמען מיט זיך א שטיקל מעסעדזש פון משה רבינו אריין אין די נייע לאנד און און זיך אוועק שטעלן אזוי ווי ס'דארף צו זיין און איך האב געזען א הערליכע שטיקל פון ר' שמעון'ס קאפ אין די הקדמה. איז נישט אזוי שיין מיט אונזער מעסעדזש. ווייל אונז דארפן טון די זעלבע זאך ווי משה רבינו, א טאטע דארף שמועסן מיט זיין קינד, נישט נאר זאגן טו דאס און טו יענץ, נישט נאר עשה און לא עשה און לא תעשה, נאר אזעלכע שמועסן ווי גאנץ סדר דברים איז, קוק אונזער היסטאריע, לערן דיך אפ דערפון, למען הנושא, פארוואס האט עס דער רבונו של עולם געטון, פארשטיי די טיפקייט, למען הנושא, לעשות כל דעת אשר בבבך,

דאס זענען מיינע יסודות, די יסודות זענען מצוות פון בין אדם למקום, שבת, כיבוד אב, א מענטש דארף געדענקן זיינע יסודות, נאכדעם קומט צו א גאנצע תורה, אבער די לוחות איז די יסודות, זאגט ער יעדער מענטש ער ראוי ער זאל זיך מאכן פאר זיך אליין לוחות, וואס זענען מיינע יסודות, וואס איז מיין מישען סטעיטמענט, וואס זוך איך, און ווען א מענטש זעט אז זיין מישען סטעיטמענט איז נישט געלונגען, דארף ער נעמען די לוחות און עס צוברעכן און זאגן ניין. ס'האט נישט געפירט ווי איך דארף אנקומען, מיין עפעס האט געפעלט און מיין מיין איידיאלעדזשי איז גוט פארשטייט זיך, און איבערגעשריבן די זעלבע ליכט אבער איך בין נישט געווען גרייט, ווי בין איך אנגעקומען, ווי האט עס מיר געפירט, און זיך איבערטראכטן, לערנען פון זיין עבר, און פון די עבר פון די מענטשן פון פאר אים, און און נעמען אחריות, און וויסן אז מען דארף צולייגן אסאך קאפ צו וואס מען טוט, ווייל איבעראל איז דא סכנות, גאנץ מדבר איז סכנות, משה רבינו זאגט דא גאנץ ארט איז דא סכנות,

איבערגעבן פאר אנדערע, פאר די קינדער. מיט דעם איז משה רבינו מסכן די, ער האט געשלאגן די שטיין, וואס האבן אונז דערפון, אונז קען מען נישט, אונז האבן נישט זיין פיזישע זיין הענט, אבער ווען ער רעדט ווען צום שטיין וואלט ווען בעסער געווען וואלט וואלט מען געהאט די סוד. און דאן די תיקון וואס משה רבינו טוט איז, ער זאגט, קומטס נישט צו מיין קבר, לא נודע לאיש קביר הוסי', נישט נוגע. האט עטס מיין תורה, גאנץ סדר דברים, לערנטס עס, לערנטס עס, לערנטס עס, און און נאכדעם דארף עס א מענטש נעמען אויף זיין אייגענע לעבן, ווייל יעדן מענטש'ס לעבן איז דאך עד אין סוף. לערן פון דיין עבר, טראכט טיף אריין, געב עס איבער פאר דיינע קינדער, דאס איז די מעסעדזש פון די דברים סדר'ס. האמיר אלעמאל א לעכטיגע שבת.